Без яшәгән планета ике поляр өлкәдә бүленмәгән. Берсе төньяк ярымшардагы Арктика, грекча төньяктагы дигән аңлатучы Арктикос сүзеннән, икенчесе көньяк ярымшардагы Антарктика, төньякка караш сүзеннән килеп чыккан. Аларны истә калдыруның гади бер ысулы бар. Арктика планетабызның төньяк ярымшарында урнашкан. Ул тулысынча җир уратып алган океан. Ә дөньяның теге читендәге Антарктикада тора, ул исә гәрь яклап су чолганышында калган кыйтга. Арктикада ак аюлар яши, ә пингвиннар юк. Ә Антарктикада пингвиннар бар, әмма ак аюлар юк. Әйдәгез башта Арктика турында сөйләшик. Арктика боз белән капланган тирә-ягында мәңгелек туң зонасы урнашкан галәмәт зур океан. Әлеге өлкә Төньяк котып түгәрәге һәм Төньяк котып арасында урнашкан. Әгәр сез төньяк котыпта басып торсагыз, кая гына карасагыз да, бөтен җирдә дә көньякта булачак. Әмма төньяк котыпта озак вакыт басып тору шактый авыр, чөнки ул даими рәвештә күчеп тора торган бозлар капланган океанның үзәгендә тора. Әгәр анда суга егылсагыз, 4,26 чакрым тирәнлеккә су төбенә төшәчәксез. Су өстендә уртача температура минус 40 градус та ук җитәргә мөмкин. Монда теркелгән иң түбән температура исә минус 68 градус. Бу авыр шартларга карамастан, кешеләр монда меңнәрчә еллар яши инде. Арктикадагы тормыш боз эчендәге организмнар, зоопланктоннар вә фитопланктоннар, балык вә диңгездәге имзүче хайваннар, кошлар, җир өстендәге хайваннар, үсемлекләр һәм кешеләр җәмгыятеннән тора. Ә Антарктикада ничек соң? Антарктика, дөньяның иң көньяктагы кыйтгасы, ул Көньяк котыбны үз эченә ала. Зурлыгы буенча ул планетада бишенче кыйтга. Ул Австралиядән ике тапкыр диярлек зур. Антарктиданың 98 процентка якын җирләре боз белән капланган. Бу бозның калынлыгын кимендә километр ярымга тигез. Антарктидада яшәү шартлары дөньяны иң экстремаль шартлары булып санала. Уртача алганда, Антарктида иң салкын, иң җилле, иң коры, Вә иң югар битлектәге кыйтга. Бәлки сез Антарктидада гел кар явып тора дип уйлыйсыздыр. Әмма бу һич тә алай түгел. Антарктида бик коры һәм шуңа күрә ул чүл дип санала. Анда еллык явым-төшем бары тик 200 миллиметр гына. Монда температура минус 89 градуска кадәр төшкәне дә булмаган. Яшәү шартлары авыр, ә барып җитү катлаулы булганга, анда даими яшәүче кеше дә юк. Ләкин Бер мең, биш меңләп кеше ел дәвамында бу кыйтгадагы тикшеренү үзәкләрендә яшәп ала. Мондагы җирле җан ияләре дә яшәү өчен көрәш алып бара. Бары тик салкынга һәм иң җайлашкан организмнар гына исән кала ала. Алар арасында күп төрле суүсемнәр, хайваннар, бактерияләр, гөмбәләр, үсемлекләр вә бер күзәнәкле организмнар да бар. Әмма нигә Антарктидада төньяк котыптан салкынрак соң? Беренчедән, кыйтганың зур өлеше диңгез тигезлегеннән 3 чакрымнан югарырак урнашкан һәм югарырак булган саен салкынрак була. Икенчедән, Арктиканың туңган океан булганлыгын исегезгә төшерегез. Арктикада океан астындагы су Антарктиданың каткан туфрагыннан җылырак. Бу җылылык боз аша һаваны җылыта. Шуңа күрә Арктикадагы Температура беркайчан да Антарктидага хас температураларга кадәр төшми. Өченчедән, ел фасыллары алышыну Антарктика өчен уңайлы түгел. Июльдәге афилей вакытында җир кояштан иң ерак ноктада булган чакта Антарктидада кыш башлана. Шуңа күрә көньяк котып өчен салкынрак икеләтә арта. Әмма шундый уңайсыз шартларда карамастан, безнең планетаның яшәеше өчен төньяк вә көньяк котыплар җавап бирә. Әлеге котып өлкәләре климатны контрольдә тотуы бик әһәмиятле. Алар Җирнең уртача климат зоналарында һава шартларын йомышарталар һәм нәтиҗәдә без стабиль климат белән ләззәтләнә алабыз. Төньяк котыптагы бозларның эрүе нәтиҗәсендә климат үзгәрә һәм глобаль җылыну барлыкка килә. Шул рәвешле планетадагы һава торышына хас тоткарлык юкка чыга. Гыйлем-фән һәм мәгариф берләшмәсе, Фирүзә Шәйхуллина укыды, Татарстан радиосында уздырылды, гыйлем, 2016 ел.